Худсовет безнең монда төрле кешеләр бар, иҗат кешеләре, бар безнең филолог, галимә һәм бар тамашачы. Авылда торганда Илһам Шакиров җырлаганда тыңламый идем. Радионы сүндереп куя идем. Кошы шәп, Мазданың леизмы. Яңа тоже әйткәннәр иде. Бу Алсуның тагын күлмәкләре бар микән? Һаман бер күлмәк киеп йөри дип. Менә мин шуның өчен үпкәләргә тиешме? Һәр клипны бәялибез өч төрле категория буенча. Текст ягыннан, Музыка ягыннан һәм шулай клип ягыннан. Клип шундый матур җыр бар Җәмилә. Җәмилә, Җәмилә. Шундый бип китә торган. Бу җырны Болгар радиосыннан, Дәүләт радиосыннан гел-гел тыңлаталар. Little Big, ә клибын карасаганда, ну кызык түгел, әйме? Чөнки без инде бу әйберне күргән. Болгар радиосында булса җиткән бит инде. Ул э, худ совет оештыруның бер мәгънәсе дә булмаган. Ул юктыр. Булар гомерсезләр булар. Без сезнең кө- күкәй салмый торган тавыклар күргәнегез бармы Ул да Асылапа? бит- Минем дә Инде шигырь аны язды. карап зиргәнем юк. Мунча пәрие кебек. Асылапа, бу тагын бер мунча пәрие түгелмесе. Кара, кара. Голливуд сери- ми- фильмнары искә төшә. Клоун, клоун, әйе, Менә- ужас Менә бар. шул дәрәҗәдәге сыйфатта эшләнгән. Ул ир кешеме, хатын кызмы, сез моны аңладыгызмы?

Чебенле боерган җыры. Тауга басып авыл кызы ал яулыгын быллап озата. Нәрсә дигәнне аңлата колыш каеннары, онытылмас. Нинди ул була колыш каеннары? Карачай телендә, мәсәлән, чебен ул бал корты. Чебенлеләр килеп сыенга. Әйтергә мөмкин, кем соң сез бәя бирергә? Менә мин берсендә Зәйнәпнең а, концертыннан репортаж төшергән идем. Бераз әйткән идем, тәнкыйть сүзләре. Кеше бит бигрәк тә авыл халкы, и төшермәгез инде, и Ә. ямьсез бит инде. Ә. Менә шулай киреләнергә дә мөмкин. Худсовет. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар дип эндәшәм гадәттәгечә H-ның язылучыларына. Мин сезне сәламлим. Безнең өр-яңа тапшыруда бу атала худсовет. Кунаклар, хәерле көн. Сәлам. Сәлам, сәлам. Әйчинең кадерле дуслары, туганнары, шулай ук инде почти туганнары җыелды монда. Без уйлаштык, уйлаштык та һәм безнең тапшыру кысаларында сүтеп җыярга ниятләдек оригиналь җырларны, җырчыларны һәм аларның клипларын. Шартлары буенча без һәр тапшыруда өч клипны, җырны карыйбыз. Ә, алар төрле чорда чыккан булырга мөмкин. Ягъни менә соңгы айда гына түгел, ә, бер 10 ел элек тә булырга мөмкин, 5 ел элек тә, әле битек атнада гына. Ягъни менә шушындый бернинди чикләү куймыйбыз вакыт ягыннан. Ләкин алар ә, гадәти җырлардан аерылып торган, торган булачак, ягъни каеннар, әнкәйләр турында гына гадәти генә э, шундый мотивтагы җырлар түгел. Э, хәзер хөрмәтле тамашачылар беренче җырны кабызып җибәргәч, сез инде аңларсыз. Безнең тапшыруның шушы худсоветның э, шартлары буенча без һәр клипны бәялибез өч төрле категория буенча. Текст ягыннан, Музыка ягыннан һәм шулай клип ягыннан. Клибы никадәр эшләнгән микән? Йә, сез әзерме? Әзер. Әзер. Әзер булганчы мин башта әле таныштырып китим. Кемнәр утыра студиядә? Беренче итеп менә минем уң ягымда Мәскәүдәге данлыклы Нур фольклор коллективы җитәкчесе Алсу Фатхуллина. Алсу апа, хәерле көн. Хәерле көн. Уң ягыбызда шулай ук утыра Лилиана Сафина, Мәскәүдәге данлыклы атаклы Умарта татар телен өйрәнү үзәге җитәкчесе. Лилиана, хәерле көн! Исәнмесез, дуслар! Алга таба, сул ягымда түбәтәй кигән егетебез Рәсүл Солтанбәков, шулай ук Мәскәүдәге Ихлас ансамбле солисты. Рәсүл, хәерле көн. Хәерле көннәр. Ә мин булам инде әйтче проектлар авторы Ленар Закиров. Худсовет. Хәзер, дуслар, күчәбез беренче җырга. Мин сезгә һәрберегезгә таратып чыктым безнең булачак текстлар, җырларның текстларын күзаллар өчен һәм шулай ук клибын күрсәтәчәкмен һәм без фикер алышачакбыз. Карый карый сезнең мәсәлән әйтер сүзегез булса, сез бүлдерә алачаксыз. Беренче итеп без Безнең бүгенге тапшыруда Шәрәпҗан башкаруындагы Җәй җитте Җәмилә җыры. Ничегрәк сезгә моның исеме? Э, бөтенесе дә бер хәрефкә башлана, җыга. Э, җырның авторы Илдар Ямалиев дип язылган иде интернетта. Интернетта нәрсә язылган, шуны әйтәм. Э, миңа претензия булмасын дип әйтәм, авторлар ягыннан. Җырның исеме ничек сезгә? Җәй җитте Җәмилә. Гомумән, сез Җәмилә дигән исемне ишеткәнегез бармы? Сезнең Бар. якларда бар- бармы Бар. ни? Бу инде Җырдый. бигрәк бер образ ул. Әйе шул, образ. Менә җәен җиләк җыйганда җиңен җырткан Җәмилә, Җәмилә җаным җылама, җиңеңне җамармын, җаным Җәмилә. Бу шундый тизәйткеч бар, шулаймы? Һәм ул э, җырларда ниндер образ кеби ул миңа. Ниндер шунда безнең Ә менә Җәмилә исемен йөрткән кызларны ничек тә булса үртилер, үрти- үртиләр микән? Ул бит сирәк исем һәм шул ук вакытта менә шушындый төрле э, фольклорда очрый торган, э, очраган бу- очракта ничектер үрти торган чаклар була бит инде ул, мәсәлән, сирәк кешеләрне. Мәсәлән, Мә мин бер кызны беләм, Җәмилә, менә мин не люблю свое имя дип әйткәне бар. Не люблю. Вот я так долго думала, почему меня родители так назвали. Менә белмим ни, менә Мәскәүдә яшәүче кыз. Менә мин искә төште, мин сәләттә булганда 2008 елда Җәмилә исемле кыз бар иде. Менә урысча яңгырый ул Җәмилә. Җәмилә. Әйдж дигәч мансыз. Хәтта менә Ямал кебек бит бер яктан. Карасаң, әдә җысыңлап әйтсәң, менә э, Ямалиев, ул бит инде Җамалиев. Ә бу аның э, хатын-кыз варианты. шулай күчәбезме җырга хәзер мин кабызып җибәрәм безнең күз алдыбызда булачак һәм сез дә тамашачылар үз экраннарыгызда карый алачаксыз бу клипны безнең белән бергә урамда җылы икән красаветкалар килгән кыска итәкләр кигән димәк бездә җәй җиткән япты вагон ишеген гулять итәргә киттем сиңа нәрсә дияргә әйе бу линар менә хәле менә җырның исеменә искә килеп төште Җәй җитте, Җәмилә! Салынырга пора дигән сымак булды инде. Уй. Кыска юбкалар киергә пора дигән Әйе. сымаграк булды инде ул. Ләкин, ләкин ни өчен именно нәкъ менә Җәмилә исемле кызларга мөрәҗәгать итәләр? Ле- ми- Мәсәлән, ни өчен Алсу түгел микән ул? Яисә Юк, Лилия? Камилә түгел җә. Ә? Я Камилә. Я Камилә. Ә ни өчен нәкъ Ну, менә Җә- Җәмиләләр ул җәйгә бик, бик сирәк э, исем бит ул. Может, тиген э, ни э, э, выборка буенча күп кешенең җанын җанын э, э, әрнетмәссең э, дигән фикердә менә алсу турында минем турында ерлы бит бу дип шулай дип әйтмәсеннәр дип шулай җәмиләләр сирәк сирәк исемле безнең якларда вообще ишеткәнебез юк җәмилә җәмилә бездә бер кыз бар шундый матур җыр бар җәмилә җәмилә җәмилә шундый бип китә торган без. Ә менә шушы ике Җәмилә арасында чагыштырсак, сез кайсысына өстенлек бирәсез? Шәрәфҗан башкаруындагы Җәмиләгә мәллә менә? Юкмы? Юк, тегесе матур. Ну бу бит инде көлке бу. Бу бит инде җил. Ләкин бит бу җырны Болгар радиосыннан, Дәүләт радиосыннан гел-гел тыңлаталар. Чөнки мин гадәтләнгән Болгар радиосын тыңларга. Мин Каян белер идем, мәсәлән, әгәр дә Болгар радиосын тыңламасам. Менә шунда әйләндерәләр бу дәүләт э, радиосындагы җыр Җәмилә җи- җәй җитте. Ә менә бөтен- кра- красапеткалар дигән сүзгә сез игътибар иттегезме? Менә Красапеткалар, красапеткалар м, сүзе Андый сүзне мин мәсәлән, ул я кулланыла торган сүзме соң? Минем Красапетка. чордагы Бик кулланыла торган сүз түгел красопеткалар. Татарчага әйләндерсәң, матурлар буламы бу? Әйе, матурым. Ул бит үзе, ул бит үзе аны уйлап тапкан сүз бугай ул э, Шәрифҗанның. Ул бит аны нидә утырган вакытта, пандемиядә булган вакытта аның бик көчле блогы эшли башлады. Һәм ул анда үзенең хатынына буларак ул сүзне чыгарды. И бу аның махсус үзе бер сүзе һәм аның э, имиджевый э, берәтле образыдыр бәлки. шуңа күрә күңел күтәрелә инде моны тыңлап ну сезнең кыяфәтегезгә караганда бер дә күңелегез күтәрелми ул саты бер төрле сөйләп йөзегезгә икенче төрле бер эмоция чыга патентовать итә инде үзенең сүзләрен яңа татар теле барлыкка китерә күрәсең әйдә дальше карыйбыз җәй җитте җәмилә Киттек әйдә биергә! Ну, бу Little Big. Little Big, менә шушы Little Big, э, клибын карасаганда, ну кызык түгел, әйме? Чөнки без инде бу әйберне күргән. Little Big-та булган, бу татар өчен яңалык түгел. Аңлыйм, э, күп кенә менә трендлар безгә килә чит илдән, урыс эстрадасына, э, урыс эстрадасы каватлый, урыс эстрадасыннан татар эстрадасына, ягъни инде бөтен халык күреп бетергәч кенә ул татарга килә һәм ул инде яңалык булмый. Менә бу да шулай. Сез Little Big-ны беләсезме, Алсафа? Алар Евровидениегә барырга тиеш. Ә Евровидениедә барырга тиешләр иде, нәкъ ул елны пандемия булды ахрысы, алар бармый калдылар. Аннан инде алар хәзер алар таркалдылар, чөнки алар Менә ничек шул кешеләргә карап кабатларга соң аларны. Менә мин дә шуны әйтәм. Ни өчен бездә юк? Үзенекен же можно нитергә Уйлап чыгарып, үзеңнекен эшләргә тә клипны. Менә бу бит кешедә бар микән вкус дигән, ничек була әле вкус Ленардан? Зәвыкмы? Зәвык. Менә зәвыклыктан килеп, менә татарларда бар микән ул зәвык дигән әйбер? Һәм ул кирәк микән дигән әйбер? Бар микән менә шундый? Менә милли зәвык турында сүз бар инде, шундый берәр телдә төрде. Безнең беләсеңме, кайбер менә клипларны карыйм, әнкәйләр турында җырлар, туган ягыймы, янәсе кайтып керә авылга, әнисе каршы ала. Ну, Ну, Мин аңлыйм, безнең менә шушындый традицион сюжет. Әйе, традицион. Аңлыйм, бөтен кешегә һәрвакыт ошый. Ләкин аннан бераз бит инде читкәрәк китәргә кирәктер, әйеме? Кирәк, кирәк, кирәк. Кирәк. Юк, алары да кирәк, алары да булсын. Ләкин бит инде төрлелек булырга тиеш, шулай бит. Моны самый иронь дип әйтеп булмый. Беренче тәмам нинди нинди биреп була фикер моңа, менә белмим, ни өчен ул аны эшләгән. Ну, үзенең образын. Әйдә без тагын тыңлап карыйк әле. Красаветкалар килгән, кыска итәкләр кигән, димәк бездә җәй җиткән. Япты вагон ишеген, гулять итәргә киттем. Сиңа нәрсә дияргә? Кушыл безгә биергә. Әйдә, җәй. Я, монда тулысынча түгел. Менә карагыз, тагын шундый сүз бар. Ә безгә без разницы, танцуем красавицы, сезнең өчен шәрабҗан, зажигай тут и там. Руки поднимай вверх, эздерик әйдә бер эх. Мин аңлыйм, ә, менә урыс сүзләренең монда күп булуы мине ә, шулай ук ә, Колакка керә. әйе, ну, шикләндерә. Бу бик, ну, яхшы әйбер түгел бит. Әлеге дә баягы әйтәм бит, мин моны Болгар радиосында тыңлыйм. Аңлыйм, бу ниндидер шундый вирусный гына ролик булып, бер вирусный а, Клип. клип булып кына э, йөрсә интернетта. Ә монда Ләкин менә тыңлаталар. шулай бөтен халык тыңлый торган радиога Мин аңлыйм бу теге шаяру дисез әйме, ләкин телевидение челтәрләрендә дә күрү бу бу ә бу бармы инде? Бар. Ә мин алар күрмәгән. Мне кажется, бар. Интернетта гынадыр инде. Ну интернетта булса да. Болгар радиосында булса җиткән бит инде, ул да уже җиткән. Шуңа күрә минемчә, менә без юл куярга тиеш түгел татар теленең бигрәк тә менә шушы җырларның чуарлануына менә башкалар күрә о кара бу урыс сүзләрен шулкая күп кыстырган әйдә без дә шулай яшик дип ул бит кешеләр бер берсеннән күреп кабатлаячак Ул әле иманым камил, бу бик популяр ки булып китәчәк бу җыр. Шуңа күрә башка кеше бит инде уйлый, ә, теге җыр популяр икән, димәк, нәкъ шуның калыбы буенча эшләргә кирәк дип шундый ялгыш уйлау булырга мөмкин. Ну, Юк бер, инде. бер Нишләп яктан булмас, Алсу апа? Болар гомерсезләр болар. Бу менә менә бер полоса гына булып ала да и, и югала бу җырлар. Юк, Ул- әгәр дә син бу әйбергә карыйсың, син бу моментка карыйсың икән, мәсәлән, мизгелгә шулаймы карыйсың икән, э, үз үзебез белән көлү итеп, менә үзебездән чыктык та, читкә барып басып үзебез өстенә көләбез икән, бу бер әйбер. Бәлки бу шундый самоирониядер. Бәлки мин шулай бик Әйе. Менә карыйсың, менә без шундый кызык халык инде бер сүзен урысча, икенче сүзен татарча дип әйтәбез дип. Менә шул яктан карасак, бу самоирония өчен, менә үз сүзеңгә теге тәнкыйть бирү өчен бу әйбәт ниндидер клип дип әйтеп була, шулаймы? Ләкин Болгар радиосы өчен миңа калса бу ул дәрәҗә түгел. Юк.

Менә карагыз, текстта тагын шундый сүз бар. Павла Түләккән инде уларда. Әтә, ё, бу җырчыны әйтә, бу бит күптәнге җырчы. Юк, Болгар Болгар радиосына дисең, может, там Ё, шушли бәлки була. акча түләп. Акча Әйе. Беләсең, мин шуны Бәясе аптырыйм. Ә ничек керткәннәр тогда бу җырны? Ә түли? Түлидер. Егерме мең? Ә, Шундый Буш сүз бар җырлар. иде. Болгар радиосы мин ә, заманында Шәһри Казан газетасында эшләгәндә, оештырган иде Болгар радиосы янәсе худсовет. Минем шуңа бәйләп э, шушы тапшыру искә төште. Анда минем ул чактагы редакторым Гөлнара Сабирова, танылган шагыйрә дә кергән иде. Менә шул вакытта зурдан куып сөйләгәннәр и менә Болгар радиосының худсоветы дип. Һәм шуннан соң бу күрәсең, бәлки хайп өчен генә булгандыр. Бәлки аңлаганнардыр бу худсовет барыбер. Хәзер бит акча хәл итә бөтен нәрсәне. Шуңа күрә җырчылар үзләре дә канәгатьсезлек белдерә. Э, ротация өчен акча түлисең видео өчен акча түлисең бөтен җиргә акча түлисең дип шуңа күрә күрәсең ул э, худ совет оештыруның бер мәгънәсе дә булмаган ул юктыр әгәр дә мондый җырлар үтеп керә икән безнең шушындый дәрәҗәдәге радиоларга Менә минем э, э, текстта бер әйбергә игътибар иттем. Әтәчкә китереп типтем, ә мин биергә киттем. Мин шул кадәр жәлләдем. Мин мин чөнки мин визуал кеше, мин нәрсә генә укысам да кеше сөйләсә дә күз алдына китерә торган кеше. Һәм мин күз алдыма китердем, ничек менә шушы кеше әтәчкә китереп тибә. Тибә дә, аны китә биергә. Бу бик тупас, бик дурфа име шушы ситуация. Ул аңлашыла, көлке дөрә име, ләкин мин барыбер бик җитди кабул иттем бу җырны. Ә, вокал ягыннан Алса апа ничек бәялисез? Менә аның музыкасы гына. Үзен күрмәсәм, например, биергә ярый вот бер единственная музыкасы гына. Танцевальный, молодежный. Да, сүзе дә, үзе дә Ошамый. Ошамый? Юк. Ул, ул шушыны җырлап, үзенең дәрәҗәсен төшергән инде минем якташым, гафу итегез, дөресен әйтәм. Кли, э, клибы былай гына инде. Мин инде ну, а, я, клибы бу күрәсең әле э, рәсми клибы түгел, шуңа күрә нәрсә бар, шуны таптым. Может, ул яшьләргә, аңламаган музыканы аңламаган кешеләргә Моңсызларга дип әйтәсегез килә инде. Шундыйларга ярый булыр. Миңа инде ул менә Мин аны менә бер тыңладым, больше мин аны карамыйм да үтеп китәм. Бе- Димәк, без мәҗбүр иткәнгә генә карадыгыз. Я не булмаса. мин бу андыйларны вообще карамыйм. Аның кызык сөйләгәннәрен Юк, карыйм Ну, мин. текст Ә бу- ягыннан карасак, менә текст ягыннан карасак, мен калса монда кулланылган сүзләр алар һәрберсе дә э, теге безнең э, иң еш кулланыла торган татар телендәге алынма сүзләрдер. Ну, менә гулять итәргә, бездә чыннан да ул фигыльне гел беркем дә мин йөреп керим әле, саф һавага чыгам әле сөйләм бит. Бу булган инде шуны теге үз-үзебездән көлү миңа калса. Шул ук э, башка менә ночь, ну, Я менә карагыз, безнең кайбер сүзләрне сөйли башлыйбыз да, әйме, ә менә мин әлеге дә баягы Болгар радиосын кичә тыңлап утырдым, анда Рөстәм Гайзуллин сорау бирә, Кариев театры артистына, алай әйтә, Э, гафу итә күрегез бу сүзнең татарчасын белмим менә везунчик диде ул ул бер сорау бирде актерга син везунчикмы дип һәм ул дөрестән дә татарча юк бит ул сүз әйме менә мин аптырыйм ә элек бит ул бәхете юк әйткәннәр бәхете төшен җимереп керә юк ә бер сүз белән менә син әйтеп булмый ә менә элек әйтелгәндер бит ул бит везунчик ул мәгънә ягыннан бүген генә барлыкка килгән сүз бездә бар менә безнең авылда бар бер сүз белән ләкин ул чуаш сүзе тәләйле Тәләйле. Менә тәләйле кеше везунчик. Менә менә безнең авылда менә им менә 100% барлыкка килә торган тәләйле. Тәләйле. Менә тәләй тәләйле чуаш сүзе ул. Ә менә гүләти төне безнең әби бабайлар ничек дип йөреп керүм дип әйткән. Йөреп керү. Чыгып керү. Чыгып керү. Чыгып керү. Менә ятлап кайтабыз. Менә мин хәти белән әйтә, атлап кайтабыз диләр. Атлап кайтабыз. Матур матур ятлап. Матур бит. Матур ятлап кайтабыз. Безнең якта йөреп керик диләр. Менә йөреп керик, уда бар бездә йөреп керү. Шуңа күрә Э, бик тырышкан чакта гулять итү сүзен башка татарча сүз белән алыштырып була алыр иде бу текстта шулай була җиңел була була һәр ну ночь юкмыни э, ну аңлыйм инде отсылка әлбәттә бу классикага әйе әйе блокка әйе ночь улица фонарь Ансы да әле туры китермәгән. Күкәй салмый курица, нигә курица күкәй салмый икән? Әйе. Шуны кысыр курица булып чыга микән инде, әйме? Әйе. Юк, мескин юк, карас, әтәчне тибәләр, курица күкәй салмый, бу бигрәк шундый Мескен хәлгә төшкән хуҗалыгы Малсу апа. Бу инде. Сезнең күкәй салмый торган тавыклар күргәнегез бар Малсу апа? Мин инде аны карап җиргәнем юк, белмим кайсы сала, кайсы салмый икәнлеген аны белеп тә булмый, честно говоря. Тавыкны кайсы салганын. Э, ул алар бит инде күп. Бездә 20 штук булганда ана. Һәрбер сортын карап йөрмисеңме? Юк, әтеш караса гына. Әтеш бит кышкыра бит. Шатлыктан Э, менә мин шуны точно беләм. Тавык йомырка салгач, ул кычкыра, ниндидер ни бирә, тавыш бирә, тавыш бирә. Ә миңа әйткәннәр бар, янәсе әтәч кычкырса, бу шайтаннарның күрә дигәнне аңлата. Әйе. Эшкән бармы? Төнлә ишеткән бар. Әйе, менә алар. Төнлә кычкырган. Төнлә кычкырган шайтаннарны күрә, имә үбит сәгать 2-дә кычкырганы, әйе. Шулай бетләп, бит таң атыр алдыннан кычкыра. Ул бит таң аттыңнан гына кычкыра бит инде әтәч. Шудан да күреп әйткән ишкән. Шул төн белән көн алышынган вакыттарак бит инде. Әйе, әйе. Дуслар, әйдәгез, э, димәк, э, баллар куя башлыйбыз, э, тексттан башлыйбыз. Безнең иң югары балл 5 балл, минималь. Бер 0 балл куймыйк инде, гел түбән сүтү булыр. 1 балл булсын, бу минималь, максималь 5 балл. Рәсүл ничә куябыз текстка? Текстка, ну, мин икеле кую. Икеле куясың. Ә. Мин куям. Ну, мин яхшырак, ә, бар бит, ә, добрый полицейский, злой полицейский. Мин добрый полицейский булыйм әле. Мин өчле куям. Сездә өчле алса апа? Мин э, сюжет өчен, сюжет бара, ич- барыбер. Алса, иә. Сюжет бар, шуңа күрә дә миндә, ну, икеле белән өчле арасында, ну, икеле булсын. Музыкага, әйдә синнән дилән башлык әле. Музыкага ничәле куясың? Мин әйткән бар, мин татар халкы бит музыканы бик теге өндә бетерми. Без аны мин сиңа әйтим, шулаймы? Җыр күбрәк мин сүзнең э, җырның сүзләрен яратам. Шуңа күрә менә безнең татар халкының төп э, миңа калса бер үзенчәлеге, ул без без җырны тыңлап түгел, без текстны карыйбыз. Бу якта миңа калса яшь хәзерге заман җыр ну, җегетләре балалары өчен теге тингл-тингл сикрергә әйбәт дип инде. Ә болай Моң юк инде, шулай булса. Кай, каян килсен инде? Ничәлек куябыз, Лилиана? Ну, дүрт куеп була. Дүрт. Әйе. Ярый. Менә теге хәзерге заман карашыннан карап, дүрт куеп була. Бу икеледән соң бераз кәефләрен әйгәндә карыйлар икән. Кәеф җибәрү өчен, әйме? Әйе. Шуның өчен. Безнең музыка. Безнең музыкасы инде менә минем буынга инде бөтенләй дә туры килми. 15 яшьлек малайларга. Әмма ләкин менә Сабан туйдан соң э, Кем әле җырлады әле Тямай? Фирдүс Тямаев җырлады бит. Мин анда инде менә от души кояш юк, теге сабан туй узды, рәхәтләнеп биедем. Менә монарга да биергә була. Шуның белән якташым не обижать итәсем килми. Иттегез бит инде башта. Һәм бу реабилитация дип атала, реабилитацияләнү. Музыкасы миңа ошый. Пусть булсын дүртле. Менә Алсу апа башкача сайрый башлады. Якташлык ние кайта башлады. Татарлык Әйе, әйе. юк. Мин- Кертмәс мине бога. Ну, әйдәгез, мин, мин дүртле куям. Дөрестән дә, безнең бит менә миңа ошамый дип әйтү, ул әле булмаска тиеш дигән сүз Сүз түгел. түгел, Миңа ошамаган әйбер икенче кешегә ошарга мөмкин, ләкин бу очракта Әйе. гел дә теге м, сәләтсезлек дип әйтеп булмый. Яхшы, шуңа күрә мин дүрткә куям кабул итә белергә кирәк ул дөрес дөрес дөрес әйе менә безнең татарда шундай бер бар бит әгәр дә миңа ошамый икән димәк менә миңа комментарий язалар ой синең теге күзлегең ямьсез алыштыр тукта ә, юк шулай дип әйтәләр мәсәлән вот именно. төрле э, бәйләнәләр мин теге зур шундый күзлек бар бит әйеме но ә, миңа әйтергә кирәк ә күрсәт әле сиңа ошаган күзлек нинди миңа мәсәлән әгәр дә миңа ошамаса ул тәкъдим иткән күзлек ул бит барыбер ну кешене кабул итә белергә кирәк. Менә Мәскәүдә бераз инде чит темага читтән китәбез. Үзәктә кешеләр нык аерыла, мәсәлән, шул спальниклардагы кешеләрдән. Анда шул кадәр күзгә ташланып тора. Мин кайвакыт аптырыйм әйтәм, ничек шулай киенәләр инде яшьләргә. Ну, ләкин ул вакытта карыйм, ну, бездә бит мәсәлән безнең киенүебез безнең әниләргә ошамас та мөмкин. Ул нәкъ менә шулай. Шуңа күрә мин үземне тынычландырам, әйтәм, моны кабул итә белергә кирәк. Дөрес. Менә шушы э, рухта эстафетаны сиңа тапшырам, Рәсүл. Э, Ничәл куябыз музыкага? Ә, музыкага килгәндә инде мин үзем дә җырларга яратам. Менә дискотечный шундый диген, баслы, мощный гына итеп җырларга. Но мин яратам, чтобы анда баян булсын, гармун булсын. Ул бит моңлырак сорауны килеп, ул ни дигәнә бас булмасын, Каядыр кушып җибәрсә баяны, ул анда да шәп булыр. Ну, э, бишле куя алмыйм, дүртле куям инде. Менә музыка өстенрәк булып чыкты. Текстка карый. Хәзер клип өчен. Э, Клип өчен бер нәрсә дә әйтмим. Пародия. Ноль. Ноль? Ноль. Алсу апа, без бит әйттек, э, ноль куярга Ноль ярамый. куялмыйбыз. Бөтенләй бетереп аткан Ә, буласыз. бер генәме? Ә, я- Ә, юк, биштән ярар. алып, бердән алып Ә, биштә ярар, калды. берле. Берле Лилиана ничәле? Ну, клип дип әйтеп булмый, ну икеле ну, нәрсә бар шуны таптым дигән. Икелеме? Икеле. Ну, менә образ карагыз, ул бит инде күлмәк тапкан. Каядыр студиядә яздырган бит инде. Барыбер бармакка бармак суккан дип әйтер идек. Акча түккән. Акча түккән. И шуңа күрә моның өчен 2 балл мин куяр идем. Рәсүл син Мин мин дә сезнең белән Килешәм. Килешәсең. Икеләнү. Аңлашылды. Ярый алса. Миңа ошамый. Юк. Кривәйме? Сез болай чыкмасыгыз. Ә сез мәсәлән шушы әйдәгез менә бераз э, э, фантазияләргә бирелеп алып, менә шушы җырга клипны алса апа сез ничегрәк күз алыйсыз? Менә шушы сюжет буенча. Монаргамы? Әйе, менә Җәмилә ниндирәк тә, авылмы сезнең өчен? Минем өчен инде авыл. Менә матур иттереп авыл егете итеп киенер идем мин аның урынында булсам. Читек кие или калош. Әйе. Чалбар. Әһә, ну теге авылда булгач. Полосатый түгел инде, авылда нинди чалбар кияләр. Трикада жарый. Аннан соң теге тубы тубы чыккан. Әйе. Әйе, әйе. Э, нәсесен әле рубашкасы булсын инде, ак булсын. Ак булсын. Ә башына Не эстейгә ул шундый ни парик парик кигән менә э, вот ансызым миңа миңа менә иң беренче шу- шунысы шам күзлек тә кигән дә Әйе. Әле мыекта ябыштырган аңлавымча. ну инде мо- монча пәрие кебек Юк, миңа ошамый, миңа ошамый. авылча матур тюбетейка без э, менә Соң итеген бошымны орнамент. кибәтәй өстәгән булса. Минемчә, менә Алсу апаның күз аллау буенча, менә аның зәвыгын күздә тотып, мин мәсәлән, Алсу апаның бик кабул итмәс идем аның ул ярата торган әйберләрне. Ну, менә мин аңлыйм, Зөһрә Сәхәбиевалар, менә теге вакыттагы, менә аларның шиктер матур зәвык белән эшләнгән клиплары да, ә хәзерге ниләр традицион мотивка бик ни, наиграны дип әйтимме соң? Менә җан юганда. Ярый, без э, бу җыр белән э, аңлаштык. Э, Күпме бал җыйган Шәрәпҗанның җәй җитте Җәмилә җыры белән сез экраннарда күрәсез. Худсовет. Дуслар, исегезгә төшерәм, эфирда худ совет тапшыруы. Без менә монда җыелып тикшерәбез э, татарның иң оригиналь җырларын, җырчыларын һәм аларның клипларын һәм шулай ук бәя бирәбез. Тикшердек Шәрәпҗанны, э, Алсу ападан иң яхшы комплимент ш- ишетелде. Җен пәрие кебек диген Шәрәпҗанны. Мунча, мунча Ә пәрие. мунча пәрие, әйе. Менә киләсе м, катнашучыбыз турында нәрсә әйтерләр микән безнең худсоветлылар? Эфирда Марат Яруллин башкаруындагы Тукран җыры. Җырның авторлары Илзирә Вәлиуллина, аңлавымча, ул җыр сүзләрен язган ә Марат Галимов көен. Дуслар, сез шулай ук алдан таныштыгыз, ләкин шулай да хәзер шушы клипны карый-карый үзегезнең фикерләрегез белән, э, туган фикерләрегез белән бүлешерсез. Тутагыз әле, менә бу клипта, менә бу хатын ир кеше бу шундый бик сәер. Уртадагысымы? Юк, юк, әнә әнә. Менә менә бу. Ә, ирдә ул. Алсу апа, бу тагын бер мунҗа бәри итүгез. Кара кара, менә бу ир кеше бит, әйме? Ир кеше, ир кеше. Сез моңа игътибар иттегезме соң? Бу Иисус Христос. Иисус Христос белән җен пәри икесе бергә. Мин бер тапкыр гына карадым шул. Менә моңа игътибар итмәдегез, әйме? Ну, шалмысың бу җен мунча пәригенә? Шаган. Шаган. Менә хәзер хәр клипта алса пәшин пәриле, ой, мунча пәриләрен эзли башлаячак. Ну менә. Карагыз, менә бу тукран эме, миңа моның эшләнеше бик ошады. Бик шул бик сыйфатлы, бик матур. Менә беләсезме, шундый Голливуд фильмнары искә төшә.

Без Чын... аны мәхәббәт э, дип кабул итсәк, мәсәлән, мәхәббәттән хуш язган дип, хатын кыз булса кирәктер ул. Ә болай күреп аңлап булмый. Чөнки аның бер җидә колготкалары бар иде аның хатын э, кызы. Э, чөнки ахырдарак э, бер шундый текстка игътибар иттем. Мин сиңа гашыйк булганмын, син тукран һәм мин тукран. Марат Яруллин егет кеше булгач, димәк бит инде каршы як җенестә булырга тиеш. Хатын кызны шулай да карыйк әле, бәлки фикерләре үзгәрә торыр. Рәсүл син нәрсәдер әйтәсе идең. Куллары бик широкий. Менә шул клипка инде әле карадым да э, монда больница Әйе. И белый э, медицина монда бәйләп куйган да. Теге психология менә моның башы киткән. белән башы киткән әйе. Ә, башы киткән. Әйе, башы киткән. Янәсе шул. Әйе, мәхәббәттән башы киткән, бу янәсе шуның өчен бөтен җирдә шул тукран күзә. Ягъни монда бит инде тукран бу мәхәббәт метафорасы булып чыга бит инде, әйеме? Шундый башы китеп, менә шулай саташа. Всё. Нәмәсе бик матур. Әйе. Менә тоже молодежный инде. Әйе. Әйе, Әйе, бик әйе, әйе, әйе. Менә бу мин аңладым инде бу берәр рекламадыр дип. Бу Инде реклама. реклама кыстырганнар. Әлбәттә, ну матур эшләнгән, менә алга таба Матур, матур. булачак. Клип менә гомумән миңа бик ошады. Сыйфатлы. Бу форсажный. Әйе, әйе. Хат, хатын кеше бу Әйе, форсаж. хатынга. Юк, ә

Монанда ир тавышы, әйе, шуңа күрә. Шуңа мужик. Шуңа күрә минем икеле-микле хисләр туды. Кайдадыр хатын-кыз дип уйлыйсың, кайдадыр ир-ат дип уйлыйсың. Менә Бу тешләр точно может куй моны. Ә менә сез э, моңа чаклы Тукранга багышланган җырларны, татар җырларын ишеткәнегез бармы? Юк. Чөнки без безнең татарда менә әгәр дә үзенә күрә бер рейтинг оештырабыз икән, э, беренче урында кайсы кош? Сандугач. Сандугач. Икенче урында күгәрчен. Әйе, күгәрчен. Әйе, Күгәрчен. Юк, нәрсә дидең? Кәкүк. Әйе.

Ни, әнкәйләр менә ни әйтергә буладыр ем. Күгәрчен герлидер баласын уятырга, әлдә ярый дусларым бар күңелемне Бу застольный инде дә шуны гармон белән җырлый башлады. Әйе. Шундый матур вот әткәемнәр яшь чаклары. Шул вакытта җырлый. Бул, бул, бул, шулай безнең кошлар арасында күгәрчен, бул, бул һәм Шул күп буламы Лиза? Шул булалар инде. Ләкин тукран Торна хәзер бар. Ә, торна. Ә, торналар. Киек каз. Каз, дөрес әйтәсең. Ләкин шушы кошлар, менә бик күп кошларга атап җырлар язылган, шигырьләр язылган, ләкин тукран турында менә Илзирә Вәлиуллина кызык заказга язылган текст микән бу? Әллә бу Илзирә Вәлиуллина язган да һәм җыр авторлары кайдыр күреп алып, шуңа көй яздылар микән? Ну, сез мен кешесенә карап биргәннәр инде. Бик яхшы инде менә. Ни башка төрлене чыгарганнар беренче тапкыр. Ну, шуның белән күтәрелеп китәр. Ну. Юк, э, Марат бит инде былай да күтәрелеп китәр. Тукыран ул тоже күптән гизеләр. Шулаймы? Юк, 24 елда чыккан. Ну, былтыргы. Ну, ну, тик 10 ел элек чыккан түгел бит инде. Ә, карагыз әле, менә шушы моментны карасыз ничек. Мин мин әйттем, мин визуал дип, мин менә күз алдым. Макарондыр дип уйладым, мин макарон булсын. Йо, мин сөйләү өчен уйладым, мин әйтәм, күрсәтерләр микән ничегрәк авызга капканын. Кабама. Алла. Ничегрәк менә сезгә шушы, ә, менә уже сез килеп, кили башладыгыз. Китте. Бу шундый вирусный җыр булып чыкты. Юк, инде кабатлана да кабатлана, кабатлана да кабатлана. Мин сүзләрен укып бетерә алмадым. Ә менә сез шушы селәүчене ул капканда ниндирәк хисләр кичердегез? Менә мин әйтәм, визуал буларак мин Менә мин үземне аның урынына куйдым. Мин әйтәм, әгәр дә миңа ит кап дисәләр, мин авызга кабарыйм, төшерерләр һәм төкерер идем. Камера ну, сүндергәч, теге тукран булгач, тукран бит ну шул сөйләүчәннәрне эзли бит. Ә юк, юк, әгәр дә менә син шушы актер урынында булсаң, мәсәлән. Миңа калса макарон ашый. Шулаймы? Ну, ул мин уйлыйм, теге Юк миңа. Тере ни түгел инде бу, чиләүшән түгел. Ә шулай мин аны тере дип уйлаган. Юк, миңа калса, мин әйе, миңа макаронга шуңа дип булды. Сыпынып тора. Просто җиренә җиткереп төшергәннәр инде. Э, ты ышандырырга итеп. Валла инде ул клип ясарга булгач, аның нәрсәсе бар инде? Сез өчен калган идегез Масу апа? Җуг, җуг, җуган булса, җуган булса. Җу- Ә ничек юасың соң? Э, Суда, Сабынлап, что ли? суда. Сабынлапмы әллә? Ну, Суда тер- җуасың тере да. сөйләшән түгел бит инде. Э, Әй. Менә Ә юк, алар ә мин акча- нишләтер- ә мин акча тери- тери- эшлиләрме? тери- Аның өчен акча э, акчалар алалармы? Для этого әллә нәрсәләр дә эшлиләр хәзер акча өчен. Мин мәсәлән, акча бирсәләр, ну, кабарыйм. Ничә, ничә сум бит? Юмыша, ду белмим инде. 2 миллион. 2 миллион түгел инде. Ну, ни хәтта бер 50 меңгә дә кабарыйм. Нанасы бар дип керәсең. Юк, юк, аны аны бер нәрсәсе дә юк. Сез менә кабасына килеп керәсең. Последний герой тапшыруын хәтерлисез? Заманда бүләгән тапшыру. Менә анда нинди генә бөҗәкләр ашамадылар бит алар. Бал аналар гына наз ниләр? Ашыйсы килсә, как раз инде ашарлык. Как раз. Мәгәр сезнең теге бик каты ачу ачуыгыз түгел. Ашыйсыгыз килсә, Мәскәү урамнарына атлап барганны теләү өчен күрсәгез, алыр идегезме? Алла язмасын, шундый вакыйгалар җитмәсен, башлык килмәсен. Аны да ашарга тур килмәсен, Ходаем. Берни түгел, думаю. Ашыйсы. Текст турында нәрсә әйтә аласыз сез? Ә, минемчә, бу һаман да шул һаман бер тук-тук-тукран. Ягъни, ә, беренче җырда Шәрәпҗанда сюжет булса, име? Анда әтәчкә дә тибә ул, күкә э, тавыгы да күкә салмый. Динамика бар анда. Динамика бар. Ә монда һаман шул. Монда аңлашыла, монда үзенә күрә клипта сюжет бар, әйме? Ләкин текстта ул кадәр сюжет бик күренми. Юк. Кабатлана да кабатлана. Ну, ләкин шул вакытта менә көйләп утырдыгыз бит әле алса. Ну, клибы, конечно, биргә, биргә шәп, э, шәп, ярый. Әйе, клибы, клибы 5 балл менә миңа калса. Клибы, клибы шәп төшерелгән, әйбәт. Прям җиренә җиткереп төшергәннәр. Э, Шәрәфҗан белән ниттергәндә, Шәрәфҗан шул бер нидә тора ул. Бер фонда. Бер фонда тора, бер нидә, бер движение, а монда весь җиренә җиткереп Сөйләүчәген дә каба алар. Спонсорлар да табылган. Билгеләргә күчәбез. Текстын бәялибез. Башта 5 баллдан ничәле куябыз? Лилиан, әйдә синнән башлыйк. Эй, бик ни бу. Эш куеп була. Ну, теге тартып, тартып сузып. Мин дә сезнең белән килешәм. Икеле куйсаң бик түбән сүтү булыр. Но шул вакытта Дүрт куйсаң, шулай ук бик күп булыр. Өч, өч алтын урталык булсын. Кыш уйнавы. Рәсүл, син нәрсә Мин дә дисең? Бер тавыштан без өчтә чыгарабыз. А, музык, музыкасы ничегрәк? Әйдә, кем әзер? Музыкасы Әпәт. Музыкасын ну дүрт куя. Дүрт куясың. Дүрт куя. А, бу бераз ничектер Шәрәпҗан белән бергә тунс тунс тунс. Ә шаган да шаган инде. Бер тегесенә мин дүрт куйган. Ну, монысына, ну, әйдә булсын дүрт шулай. Сезнеңчә музыкасына. Шулай булсын, шулай булсын. Дүртле булсын. Дүртле. Алса апа. Жәлләп, жәлләп. Жәлләп. Юк, сез монда жәлләмичә куегыз әле. Әпәттек инде менә уйлаган, чыгарган, язган, вахтәрәм иткән күз булсын дүртле. Мин бу э, көйдә менә Миңа калса, ул бөтенди милли, миллилек юк киемдә, шулаймы? Икенче яктан, мәсәлән, менә авыл клубына төшеп, бу җырга биеп буламы? Була. Минемчә була, ничә булмас. Җиңелмә. Мин мәсәлән, мин әйе, минем кызым, э, мәсәлән, минем кызым 13 яшь, бисең, бисең генә иде. Бик миңа дисәм бер. Монда сикреп, сикреп бисең. Сикреп, сикреп, сикреп, сикреп битә. Шуңа күрә. Килгән майларны чыгарып. Угу. Ну, дүрт куям. Дүрт, шулай. Аңлашылды. Ә, алга таба клип өчен ничәле куябыз? Мин куям бишле. Бишле. Дә бишле. Клип уйна мин әйттем бит инде бишле. Бишле. Бер тавыштан бишле Әйе, куябыз. бишле. Әфәрин, Клип. шушы клипны Рәхмәт төшерүчеләргә. бу клип өчен. Әйе, Рәхмәт, рәхмәт. Дөрестә дә, бу Оператор, планка- тө- оператор да бик шәп клип. Бик шәп. Монда бөтен нәрсә, монда күпме кеше җәлеп ителгән, әйме? Менә Әйе, монда әйе. шундый массовый сценалар да бар. Монда бит инде машиналар да, бөтен нәрсә, бу бик күп Мин әле акча уйладым әйтәм, чыгымланган. кай икән бул дип, менә бу аңламадым мин Мин кайсы дә бина аңламадым. икән. Төшергәннәренме? Әй, менә кая, менә нинди бу зал? Марат үзе дә Кая Әллә була мин алар? Марат үзе дә молодец. Казанда Казанны бик белмим инде ул мин. Мин белмим шулай ук. Бәлки э, танып алучылар булыр, хөрмәтле тамашачылар. Языгыз әле, таныдыгызмы сез шушы клиптагы бу локацияне, бу урынны? Ә без э, гомуми балларны игълан итәбез һәм сез күрә алачаксыз гадәттәгечә экранның шушы өлешендә, аскы өлешендә. Худсовет. Худсовет э, күчә өченче җырга. Бүгенге безнең плейлистта дип әйтик, Айзирә Әхмәтханова башкаруындагы Чебенле боерган җыры. Җырның авторы Рөстәм Әхмәтханов. Кырык яңа гына игътибар иттем, башкаручысы да һәм җырның авторы бер үк фамилиядәге кешеләр. Бу туганнар булып чыгадыр инде, әйме? Шулайдыр. Мужиге түгел микән? Белмим, я әтисе, я мужиге, я... Шуның атысы булды ул мужик. Ул да шулай дип сөйләшә, ул әйе. Әйе. Чын Инде татарча ир дип сөйләшә бит инде әдәби Әйе. телдә. Ә татарлар мужиге Әйе, дип. мужиге бик матур. бит. А, Текстын таба алмадым, э, шуңа күрә э, менә ишеткәнсездер, ишетеп менә на слух кемәнше әйтерсез, яме? Башлыйбыз э, клипны карыйбыз. Менә беренче кадры бу аңламыйча Чулмандыр инде. Чулмандыр. Чулман елгасы. Бөтен татар җырына хас. Музыкасы сразу. Әйе, Күзне йомып татар икән белеп. Бу яхшымы әллә начармы менә шулай? Ну, бу узнаваемость. Әйе, менә Сапага ошый. Әйе, миңа ошаганнар да. Менә бит бик кызык әйбер. Менә э, бар нидер шундый берничә бер бер ике өч дүрт мелодия, аны белеп була татарлык икән. Баян да булмасың ди. Ә белеп була татар икән. Бу инде безнең шундый культурный код әйләнгән. Традицион культурный код әйләнде. Менә шундый бу салаватта да бар. Сандугач керде күңелгә. Әйе, әйе, әйе, менә шулай. Менә ниләр музыка. Әйе, менә шул әйе, да, проигрыш менә шундый татарлыкка. Кыраз нинди чәчәк, бу нинди чәчәк әле? Чәчкә? Ней? Гергиннар. Ә, гергиннар ма? Юк, э, монда ни дә бар? Теге сары төслесе дә бар. Астра дисәң, астра түгел инде бу, әйме? Э, юк, бу гергиннар түгел. Ну, бу шуны бик шулай традиционный авылны чәчкәсе. Озак тора торган. Исемнәле. Озак тора торган. Әйе, озак тора торган. Шулай дип әйтик.

Чебенле выерганы. Болар бөтен алдан исәнләшеп чыгалар, әйме? Безне осал. Нигә алса алсылап куй? Ник, ник гә авыл кызы яулык салып озата. Менә мин аны аңлап бетермәдем. Нәрсә аңлатты ул әйбер? Тауга басып авыл кызы ал яулыгын быллап озата. Кая озата икән ул? Армиягәме? Хәтта аңлыйм. Ә ир ак, ак пароход ди бит. Ә, су. Әй. Менә сандугач монда да телгә алына. Әй. Ә нигә? Менә менә сорау куела. Ә нигә? Нигә, нигә? Менә бу шулай ук үзенә күрә бер интрига тудыра. Менә шул сорау. Ә кемне ул озата? Әйе, Алсу апа, әйтегез. Менә шунда яшәп киткән кешеләр хәзер кайтып, Килеп, исәнләшеп йөриләр дә. Шулай булып чыга, чөнки укыдым, э, мәгълүмат таптым, э, бу бит су астында калган авыл, ялгышмасам 40-50 елга якын инде ул авыл юк һәм бу авылда гомер күргән, кичергән кайчандыр кешеләр хәзер Боерган авылына килеп хәтер көнен оештыралар. Авыл көне булып чыга инде ул. Авылы юк, ләкин авылда шулай яшәп чыккан кешеләр бар. И чәчкә чәчәкләрне исниләр. Менә шул шундый сәйрәгән, әйме мондый костюмнардан йөреп бакчада. Эй, сар тәти белән. Бу инде сәхнәдә йөри торган костюмнар. Сәхнәдә йөри торган киемнәр инде. Киемнәр инде. Авыл, чын авылныкы түгел шул. Анда менә моннан гына бу

Колыш ни дис? Болай әйтсәз булмый түгелме? Ко- Колыш итсә. Белмим, мин мәсәлән андый сүзне ишеткән. Колыш юктыр. Может, Бәлки тыңлап- алар я- алар якларында шулай әйтә. Әйе, хөрмәтле тамашачылар, безгә худсоветка ярдәмгә килегез әле. Колыш, без дөрес ишеткәнбез бит. Колыш. Җибәрик Әйе. там бераз Әйе. гадәтләр, карыйк. Кылыш каеннар, ак буйлары, айлы кичләр. Кояш каеннары түгелдер инде шулай. Кылыш ди. Колыш ди. Колыш. Колыш. Колыш. Колыш каеннары. Әйе, бәлки безнең менә караучылар ярдәм итеп җибәрегез инде, яме. Кем әйтмешә, э, дүрт аяклы атта абына, шуңа күрә без дүртебез булсак та, барыбер менә абынып киттек бит әле. Кылыч калама. Чалыш дигән сүз бар бездә. Юк, ул кылыч, әй, ул каенның исеме түгелдер ул. Юк та. Юк инде. Ул сыйфат. э, Сыйфат кашаган. Каенның кайрысы түгел микән? Юк, юк, бу нинди дигән Кылыч. сүзгә җавап бирә бу сүз? Ш- э, Кылыш. Әнә абзый нинди шулай ук милли костюмнан. Бик матур әйме йорт эче. Әйе. Музей шикелле. Музейда ашаган. Шулай дип уйлыйсың? Юк, әмма бер әби утыра. Э, шундый карт әбиләрдә шундый иләр авылда. Карт әбиләрдә бар ул. Алар бит үзгәртмиләр.

Әшкенә, менә минекендә дә кайсына. Ул уйланып бетмәгән инде бик. Уйланып бетмәгән. Мендәрләр, мендәрләр шундый матур. Сервант, бөтен әбиләрдә дә бит сервант изле җил. Зур мендәрләр ишә. Менә миндә шундый мендәр тышлары бар. Мин алып килгән.

Авыл халкын шул авыл исеме белән атыйлар һәм олылар дип өстиләр иде. Мәсәлән, чупай чупайлылар. Ә ләкин монда чебенлеләр бик шундый ямьсез яңгырый, әйме? Буерганлылар дип әйтсә бер хәл, әйме? Аны нигә нәкъ менә чебенлеләр сүзенә ияреп шулай авыл халкын шулай дип атадылар? Буерганнар килеп, мәсәлән, шулай буерганлылар килеп сыенган. Чебенлекләр дисәң дә ишул. Барыбер сәер инде чебен сүзе белән. Ул барыбер менә безгә әлеге дә баягы хөрмәтле тамашачылар ярдәмгә килегез әле. Бу авыл тарихы турында информацияне менә без эфир алдыннан табарга тырыштык, бигүк табып җиткерә алмадык. Шуңа күрә языгыз әле, ни өчен нәкъ менә чебен сүзе кергән? Аңлыйм, ул бит инде чебеннән башка да берәр башка сүзгә бәйләп исем кушарга булыр иде. Карачай телендә, мәсәлән, чебен ул бал корты. Кем белә бит каян килеп чыккан алар? Ансы да бар. бал корты. Безгә ие. Ул бит инде вакыт узган саен ул сүзне кабул мәгънәсе үзгәргән. Карагыз, менә уйлап карасам, менә бездә корт сүзе бал өсти бездә тәмләнеп китә, шулаймы? Монда бит корт шул ук корт. Монда чебен кем өчендер ул моналар аны шулай диләр. Булырга да может. Шуңа күрә языгыз, яме, хөрмәтле тамашачылар.

Менә. Нәрсә? Бор- Борынгы замандагы парталар что ли монда? Ә- Әйе, әйе. Әйе, бе? Әнә бит Ә, артлы. Э, моны әйтергә кирәк, бу о, 10 ел элек төшерелгән клип, 2015 елгы. А, ну, Бу барыбер просто. 2015 ел эчендә барыбер борынгы бит инде, әйме? Борынгы, борынгы. Бу менә бу музей инде. Муса аңлашыла. Ул пилмән. Пилмән бөгәләр ничәүләп. Ә кемгә алар аны бөгәләр икән? Ә? Кемгә? Сатугадыр, сатуга чыгаралар да производственный цех дип язылган иде бит. Бар микән ул хәзер? Хөрмәтен таба эшләүчеләр языгыз. Бар, мин беләм. Беләсеңме? Беләм, беләм. Бу минем э, иптәшнең э, Иптәшнең знакомые менә шул цехны тота. Ихластан дип атала, әйме? Әйе. Тукай районында. Анда Тукай районы, Ого. прям шул авылда ул. Боерган, ул ха Мм, буерганда. әйе, Боерган дип атала. Мынандый зур чәкчәкләр, ниләр эшлиләр, Яс- алар а. саталар. Менә пилмәннәр җырлар. Мм, Менә бит. Ә, т- Хөрмәтле тамашачылар, Ихластанның продукциясе белән танышмы шулай ук? Языгыз әле, яме? Өч почмаклары бармы? Бар микән, әйе. Безгә бик кызык. Ә менә композитор Рөстәм Әхмәтханов җырлары җыентык. Тукта, бу шушы ук кеше түгелме соң? Кара. Мыеклы. Рөстәм Әхмәтҗанов шул. Әхмәтханов. Менә монда да мыеклы. Әхмәтханов ие. Монда да шул. Э. Бу димәк үзе клипта төшкән. Э. Менә аның бер ни бар инде, историясе бар инде моның. Э, карыйбыз, карыйбыз да аңлап җиткермибез. Аны менә шул янәшә торучылар белә инде моның ниен. Шушы клипның тарихын менә шулай язып җибәрсеннәр әле. Без клипның да тарихын ничек яктыртып Без нужарабыз, нужарабыз, әмма барыбер аңлап җиткерә алмыйбыз. Бу кеше үзе җырны да язучы, үзе төшә дә шунда. Э, аңлап җиткереп булмый. Бу сезнең өчен карасаң да. Бу димәк сезнең өчен начар әйберме? Бер кеше клипта да төшә, бер кеше җырын да яза. Үзе турында, может быть, шулай иттереп китереп чыгаргандыр. Автобиографик. Әйе, бәлки Рөстәм Әхмәтханов безнең үзе дә карый торгандыр. Әйе, бик кызык булыр. Әйе, сәлам сезгә һәм безнең белән элемтәгә чыксагыз, э, без сезнең белән видео элемтә аша шулай интервью яздырып әйтшегә чыгарыр идек. Чөнки безнең бу тапшыруны бик күп кеше караячак һәм шулай аларга да менә ачыклык кертәчәкбез алар өчен бу җырның гомумән нәрсә этәрде язарга, әйме? Миңа бик инде ши җырлаучы субъект дәши. Таучы матур. Ә менә теге алгаулыгын, менә менә аны башында күрсәтәсе иде, менә алгаулы яккан авылга инде. Әйе, әйе, сосындагы авылга. Ә может Тукта, текстта булды бит башта ал кыяулыгын болгап озата дип. Озата, озата. Может, менә буларны озата. Юк. Арбада утырып жүрүчеләрне. Юк, алар бит су юлы белән килмәделәр бит тегеләр арбага. Ул әле плюс ал яулык, үзе бер символика. Әйе. Ну, аңлашылсын өчен башында да күрсәтсәләр яхшы була. И ахырдан, әйме? Ал яулык. Әле ул советлар чоры белән дә байлы әле булса кирәктер. Син һәрвакыт бик сәяси подтекстлар эзлисең, әйме, Лилиана? Ияләшкән шуңа. Менә. Кабер. Менә. Аңламыйча Менә сельское поселение Биюрган, Боерган. Менә башкаручысы шушы була аңлавымча Айзирә Әхмәтханова исемле. Юк, менә мин барыбер аңлап җиткермәдем. Ул арбадагы кешеләр каян килделәр? Каяндыр читтә күрәсең, бу шушы авыл. Юк, су юлы белән килгән дип беләм мин. Юк инде. Әлшеп салар. Пароходка утырыпмы? Йә, алар читкә озатканнар да, получается. Менә ул авыл китте бит инде, су астында калды. Булар уже менә картайгачны, уже искә төшереп Ки, кайтып шул киләләр була. Әй, бу, бу димәк, карагыз, минем аңлавымча, шушы чебенле боерган авыл су астына киткәч, күпмедер өлеше боерган авылында калган, менә шушы авыл. Ә кем кайсыдыр бер өлеше күченеп киткән башка җиргә. Менә шушы фәлән ел үткәч, башка җиргә күченеп китүчеләр яңадан монда кайтып, авылдашларын күреп, менә шушылай йөреп чыктылар бөтен авылны. Ну, белергә кирәк моны барыбер. Берәтле бар димәк, ниндер символикалар алар булырга тиеш. Халык телендә. Әгәр дә әйтсәләр язучылар булса. Әйе, һәм без тәңгәл китерер идек, әйе, тәңгәлләштерер идек безнең. Менә без клип белән генә аңларлык нәрсә түгел ул. Ленар, менә алар менә хәле басылып торганнар, тегеләрне каршы алалар. Алар кем соң? Шуны не жирно язучы, да? Аңлаучы Договор. шулдыр Юк, инде. ну, поня- аңладым да, әнчә балар аларны каршы ала соң. Чөнки алар читтән килгән бит, монда кунакка кайткан, туган йорт нигезгә. Может, Хөрмәтле. менә булар яшәүчеләр именно әбиләр. Әйе, бу яшә бу әбиләр яшәүчеләр, А, ә тегеләр болар- да. кайтучылар. Кунакка. Урысча Әйе. әйткәндә местныйлар инде. Местныйлар, әйе, Местныйлар. җирле халык. Ә, все, аңлашылды. Ялар- О, бу безнең өчен бер баш басаткыч булды, әйме, Вот бер җәмәгать? булмый. А, э, не касы язырлар әле сезнең монда язучылар арасында бик активлар бар бар бар бар шуңа күрә сезгә өмет бар ләкин барыбер без худсовет булгач без үз эшебезне башкарып чыгарга тиеш без э, сәнгать яктан ләкин э, тамашачыларга әйтергә кирәк аңлашыла әйтергә мөмкин кем соң сез бәя бирергә менә мин берсендә зәйнәпнең э, концертыннан репортаж төшергән идем бераз әйткән идем тәнкыйть сүзләре ну тамашачы буларак шуннан соң миңа шундый хәйт килде кем соң син үзеңне зәйнәп белән чагыштырырга Мин үземә максат куймадым Зәйнә Фәрхәтдинованы тиңләшергә. Мин тамашачы һәм блогер буларак үз фикеремне җиткергән кеше генә идем. Ләкин бу очракта худсовет безнең монда төрле кешеләр бар, иҗат кешеләре, э, Рәсүл белән Алсу апа, бар безнең филолог, галимә һәм бар тамашачы. Ягъни без менә шушы төрле катлам кешеләре уртак шушы бәябезне чыгарабыз. Һәм шуңа күрә безнең зинһар өчен дөрес кабул итә күрегез, яме чөнки Бу җырлар тамашачы өчен эшләнә һәм без шулай ук тамашачы буларак та бәя чыгарабыз. Без каядыр консерватория югарылыгындагы мөгаллимнәр, профессорлар түгел. Менә шундый лирик чигенеш булды, дуслар. Әйдәгез, бәя чыгарабыз бу җырның текстына. Тексты. Үпкәләштән булмасын. Булмас, булмас, Алсу апа. Теге э, Мунча пәри өчен генә үпкәләргә мөмкиннәр башкаручылар. Ләкин башка Юк, мин аның колагыннан да килдем. Миңа анардан соң да язылыштык без аның белән. Э. Ул ул бит инде аңларга тиеш. Кошы шәп, мазының лизмы. Значит, юк, менә миңа миңа тоже әйткәннәр иде. Бу Алсуның тагыган күлмәкләре бармы икән? Хаман бер күлмәк киеп җөри, дим. Менә мин шуның өчен үпкәләргә тиешме? Егерме алты меңгә күлмәк тектереп, мин бит инде аны ике, өч тапкыр гына кия алмыйм. Миңа хотя бы егерме алты тапкыр кияргә кирәк. Һәрбер мең, мең сумын чыгарырга инде бу кием күлмәкне. Менә анарга үпкәләргә инде нәрсәгә? Әйе. Әйдәгез чыгарабыз бәяләрне. Ничә балл куябыз бу җырның текстына? Мин текстына куям 5 балл. Ни өчен? Әйе, ни өчен? Чөнки э, кеше җаныннан чыгып, сыкранып, моңсуланып язган. Мин 5 куям текст өчен. Мин дә биш. Мин дә биш куям, чөнки дөрестән дә. Менә беләсеңме, бу Станиславскийдагы шикелле, не верю дигән шикелле. Бай кайбер текстларын укыйсың, ихласлык сизелми. Ә кайбер җырларында текстларын дөрестән дә менә э, урысча әйтмешли откликается синең менә шушы йөрәгең дөп-дөп итә башлыйш. Һәм менә шундый э, көчкә ия булды бу җырның тексты минем очракта. Йөрәгем кабул итте. Рәсүл, син нәрсә диярсең? Ну, сүзләре мәгънәле, э, мин дә бишле. Менә бер тавыштан бишле куйдык. Әйдәгез хәзер музыкасына. Музыкасына теге татарның ишетелә торган ноталары өчен дүртле. Бишкә тартмый. Алсу апа, биш кенә дия күрмәгез. Юк, биш минут түгел бит инде бу. Мин инде менә яратам шундый тавышы матур, кием матур. Шундый инде менә миңа ошады. Белмим, менә без Не сез? Юк, юк, сез юк. Мин сезгә каршы килмим. Мин сезнең фикерләрегезне кабул итәм. Бишле дидегез, әйме? Ә мин өчле куям. Чөнки бу дөрестән дә бик шундый традицион әйбер, әйме? Менә э, менә ул чиктән чыгарга кирәк. Шуңа күрә өчле. Оригиналь түгел дип әйтү. Оригиналь түгел түгел. Рәсүл. Әйе, мин мин дүртле укыям. Дүртле укыям, комментировать итеп тормыйм инде. Без комментарий. Биш, әйе, биш, бишкә э, тартмый. Тартмый, өч әз була, дүртле каты каты дүртле була. Үпкәләтмәс өчен шундый бик сәяси яктан дөрес бәя булды бу. Күчәбез клибына, җәмәгать. Ничәле куябыз. 10 ел элек төшерелгән клип. 10 ел элек. тырышканнар бит монда бит карагыз төрле локацияләрдә булар булганнар бөтен бер болар аныңча көне буе йөргән булып чыга ул бит беләсезме ул менә шул ягы бар мин видеога төшергән кеше буларак боларны аңлыйм кеше бит бигрәк тә авыл халкы өй төшермәгез инде имгәнсез бит инде менә шулай киреләнергә дә мөмкин ләкин бит монда кая барсалар да кешеләрне төшереп күндерә алганнар менә шуңа игътибар итегез дип әйтүем инде плюс он ел элек әйе плюс он ел элек Моны элек Ләкин шул вакытта сез э, уйлагыз безнең моңа чаклы ике клип булды. Шулар белән чагыштырганда ничәле куеп була? Ну, мин ишле куям. Асапа. Бу максималь. Асапа бишле генә дия күрмәгез. Юк, инде бигрәк сез аванс белән куйдыгыз, әйме? Мин инде авыл җанына кеше бит инде. Ярый, аласы сездән югары бәя булгач, ну, мине икеле булсын. Ну, чөнки моны беренчедән Ну, тырышлык өчен бер балл. Икенчедән, ихласлык өчен ике балл, бер балл. Һәм менә шул килеп чыга ике балл. И бу максимум, ну менә әйтәм бит, тартып сузып эчә. Ярар, дүртле булсын. Юк, икеле дидем алса апа. Миннән икеле. Линар, ну, әз генә җиренә җиткермәгәннәр. Ezginaya генә түгел инде. Ну, Мин да. инде менә миңа Бар. вообще аңлашылмый да бит. Миңа Юк, вообще менә Үзегез үзегез дүртле дисез. Урынлап, урынлап э, әйбәт җирләре бар. э, Ну, өчле куям. Әйдә, давай мені жаңадан аны сыздырып Әйдә, атты. Э, әге- Менә мин дөресен әйткәндә, үзебез дә аптырадык бит инде, аңламаганга күрә. Аңламыйм мин менә. Кем анда кемнәр озата, кем кемнән анда встречает. Каян килгәннәр болар? Ә кемнәр килгән анда, кая килгәннәр? Шибен турында да аңлашылмый. Вот шуңа күрә әйдә икеле куямыз. О, менә бит Алсапа. Алсапа да үзенең чын йөзен күрсәтте. Дуслар, игътибар итсәгез, безнең табында искиткеч матур һәм шул вакытта Тәмле өчпочмаклар урын алды. Аларны да тәкъдим итте безнең якын дустыбыз Мәскәүдәге Өчпочмак кафесы. Алар бөтен төрдәге татар милли каумалар ризыкларын әзерлиләр, дуслар. Үзегез барып ышана аласыз, инана аласыз, хәтта бавырсакка кадәр. Өчпочмак күңел җылысы белән әзерләнгән, пешерелгән ризык. Без әле сезнең белән авыз итәрбез, дуслар. Авыл тәме бар.

Э, чөнки пешеп җитәр алдыннан менә шушы пимпочканы ачып, аның эченә шулпа салалар икән. Әйе, менә шулай кына мәшәкатьләнә, ягъни. Ну без барыбер салабыз, ну пимпочкасы юк. Мин дә салам. Ләкин шул хакта беләсезме, алар э, әзерлиләр шушы кафеда өч төрле өчпочмак һәм менә шушы өчпочмакларны бер-берсеннән аерыр өчен дә дип тә аңлаттылар, ялгышмасам. Нинди иттән, может быть? Әйе, ул Аның, бит анда... инде суганын күп салгач, бик сочный була бит инде ул. Әйе. М, Квас Тәмне. түгел бугай. Юк, юк, бу туралган ит. Шуңа күрә Туралган, тәмле туралган. дисез инде, әйме? Пешерүчеләргә дә рәхмәт, үзеңә дә рәхмәт. Худ совет тапшыруының ахырына җиттек. Кайсы җырның ахырдан гомуми күпме балл җыйганын сез экраннарда күрәсез. Ниндирәк тәэсирләр худ советлылар э, бу тапшырудан э, авыр булдымы бәя бирү, ничекме? Тәэсирләр. Кыенмы? Кыен. Ул бәя бирү һәрвакыт кыен, әйме? Мәсәлән, бигрәк тә иҗат эше булса, әйме? Кыен, кыен. Чөнки тик кисте, кисеп аттың гына түгел бит. Кеше бит эшләгән, тырышкан. Анда кабул итәргә кирәк. Ләкин ну, о, критика булырга тиеш. Критика бит ни өчен генә? Критика ул үсешкә тиеш. Конкуренция ни өчен булырга тиеш? Конкуренция ул үсеш. Критика да ул үсеш. Без бит аны яхшы яктан, тагын да әйбәтрәк булсын дип әйтәбез. Шуңа күрә Үпкәләштән түгел, ләкин кыен эш. Без бит инде гади гади кешеләр. Э, сез гади түгел инде, сез бит инде Мәскәүдәге данлыклы Нур фольклор коллективы җитәкчесе. Шулай да инде. 10 ел буе. На 11 ел инде. Менә дөрес, э, менә ал не әйтмешли, э, җырлары әме, җырлары. Я, менә барысы да Безнең элек, әйтәсем килә, менә ун җырчыбыз бар иде, әй бит, белә торган, менә минем заманда Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова, аларның җырлары инде менә мәңгелек. Хәзер 80 еллык җырлар бар. Э, алар безнең мәңгелек йөрәгебездә яшәячәкләр. Яшьләргә дә менә минем элегеме, менә мин дөресен әйтәм, э, авылда торганда Илһам Шакиров җырлаганда тыңламый идем. радионы сүндереп куя идем менә ул килә бит ул яшь барган саен яшь барган саен ә хәзер тыңлап туя алмыйм шуның өчен менә бу мондагы җырлар клиптагы җырлар унбиш яшьтәгеләр өчен Юк, бу шевелне боерган да Шевелдә генә э, бераз инде шал. Безгә безгә күңелгә ятышлы дигән. Бик каты э, әй не итә алмыйм менә, критиковать итә алмыйм. Э, гафу итегез, но күңелне алдап булмый. Мин ничек ишеттем, шулай иттереп җавап бирдем. Рәхмәт, Алсу апа. Рәсүл, син нәрсә диярсең? Ну, мин нәрсә дип әйтим икән? Безнең э, ход советның әйе икенче чыгарылышын э, булыр сыманмысың? Телисезме икенче чыгарылышы булсын дип? Бу мәгънәле эшме безнең? Мәгънәле эш дип кирәк. Миңа кирәкме? Миңа мин касы мәгънәле дә плюс нигә кирәк? Теге менә эз э, теге бәйләнә алмаслыклар да кирәк. Шулай дисең, Ә- идеаль ә- җырлармы? әйе, әйе. Бу бар бит, барыбер табып була бит. Чыгып Менә чыгарабыз чыгарабыз без идеаль аны дигән җырлар сүз. юк. Мин сезгә икенче юлы э, хәзер хит парадта бара ул кайнар хитта Диля Нигматуллинаның Сүрәт җырына клибы бар. Менә ул бик экстравагант. Да? Ну, алсын да карарбыз. Әле Э, минем запаста җырлар бар шуңа күрә идеаль булып күренгән ләкин шул ук вакытта тырнак астыннан кер эзләп табарлык әйберләр бар менә шушындый нотада хөрмәтле тамашачылар без сезнең белән саубуллашабыз игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм исегезгә төшерәбез без социаль челтәрләрнең күбесендә бар бар беренче чиратта без вкда вконтактеда ютубта телеграмда тыелграмда Кайда гына карасагыз да, зинхар өчен лайк куегыз, комментарий языгыз. Безне үтереп мактасагыз да була. Аяк астына салып таптасагыз да була. Иң мөһиме битараф калмагыз. Моны безгә Исер Хисматова әйткән иде узган Мәскәүчә милли ток-шоунда. Шуңа күрә сездән көтәбез җаваплар, бөтен куелган сорауларга җаваплар һәм киләсе